Nyuma y'omwancho omotegereri mwanyagetwe ngokoretera eriboti korwa ase ewodi ya Ibeno rituko ria igoro twanyarete koba tokomorekera igoro ng'a nki abanyene b'ensemo eye y'ewodi ya Ibeno bagendererete konyara koba gwetera nyuma y'ekiina kobekwa gekonyara koba gigopinga ogochorwa gwa Charles Chacha n'omorai bw'orogongo orwo. Ekiina ekianyare koba gikobekwa n'omwaki ekura Francis Muhenga Nigo banya kobakorerera ayare amange igaikera ng'a tiga tonyare koba tokomorigia. Omogambi oyio omanyekete ng'a Fra- eh, Charles Chacha onyare koba togosangereria chinkoya na abamenyi b'erogongo orwo. Koreng'ana na Chacha ninkeria ng'a niga nabanyorete chikura chiaye ase enchera endonge, na naye oigo ng'a nachiete no nase okonyara koba akorenda chikura chiaye. Onye okorete ase enchera yarenge endonge onyare koba akorenda chikura chiaye igaikera akanyara koba gakoira chikura echio. Naye
ah, ndete ngokora esuo erimo naende obe frank gochia ase abanto baibemo egari egari ya ibc nkwarinete korwa ibeno gochi town Eh, egari ya ibc embeo embeo nere yabete nyankoro buna oyo minto ata- ateba Eh. nonya takoreti gochi moino gochi moino lakini ase eng'encho nere ring'ana ria Rire 14, Embeo nere yabete nyankororo, inwe oyominto oyomo ase oyobegete oyo oyobegete partition eye bono iga, okorokwa ng'a nere mwenga. Mwenga narochekanete egetutu kia nyankororo chinsa isano emo chirigeretie ang'e saa saba, embeo ekamanya koigweka Botuko gose mogaso? botuko Saa saba chia botuko? chia botuko Aha. ekamanya koigweka ng'a nyankororo chikura nchirabarwe goikera chinsa echio nonya echie president mpaka echinde chionsi Mm. ekare embeo yaigweka oo

Naki mwaigotire korenda abanto mia moja. Naki twochete korenda ase engencho embeogo yarenge ororo ng'a aha iga oboyio obokora bwakorire ki? Bwanse kororokana. Ee, bono inche ko natagete ng'e naki ng'a neba nesiro nkonyora, ndende esiro erio nanyora nyankororo. Tinyora esiro nyanto- nyankororo, nimanye konyora omonto ombeke ere emiya.

Ebi egari eye ya translate yaye gokoba chikura echi tokamanya konya tebi gokogenda ng'ora toko torendete bosio na magega ekero egari eye tegenda chira chinde tonyore ebinto biache gotutukanio ekero omo- omorobio nore ngoba ogotutukani iga twachirendete mpaka togachisoyia ase eturning center chire ikomi na ibere chiri nanyorete Buna anyorete, Eh. nigo chikoro chiaito twachiswetie tani gisende chire boronge, bocho kare bore bwensi mbobeti ororo, igo getuo kia nyankoroche timbwati gokong'una kerokio, Eh. chikoro nanyorete onkumi na biri, Eh. naende ngachirenda mpaka ngachisegwa osomo.
Abakomobwatesia nigo bakonyara koba bagoteba buna, Omorobori oyio nigo ontakiri konyara koba ogoita, ng'a nogoita obote, ande ake aase baria bakonyara koba bakobeka ebiina ebio, na yakoba bakoanekia ng'a oborobori oyio bogochana koba gokopingana aase ensemo ye chikoti, onyare koba gogotuguterwa are. Nashukuru sana. Oyochoretwe nomochike ominto Charles Maina Chacha. Naintwe buna abarayi naende twamaete ng'ekerogo na ekemo. Abarayi abange baria twaborete chikura twancheranire na kama okoboko nagoteba ng'a tiga agenderere ebirengererio biria twabwate baria tware korigia chikura.

Chikura echi chiakorwa in a free and transparent way. Igo nainchentete gotebia IEBC mbuya mono ase egasi yakora. Abanto baibe no mbuya mono ase eng'encho mwabogete mogaaka chikura. Ekero mwaaka chikura mokaakera omonto enamba yaye. Lakini rende amang'ana y'ekiina giachire. Ekiina ko giachire, igo ntete gotebia omwana ominto Steve arika nere obegete ekiina.

Ee, Amagento mbateba, yotare mbat- ng'o?
mbateba ng'a eh, emechando onde arenge osa. Basi, Eh. konya bateba igo, abanto bono nigo egento batagete namagenderero. Ntobwate chiwodi chitwerenchekanaine buna kiogoro ne chiwodi chinde. Baetire oo barorire chipaara, barorire amache, barorire ebinto binde. We expected buna abanto baibe no, especially abanto tore abake abasae to- batabwati chigasi. Tochake gotebia omoganda chacha, arigie emegu, tonyore chigasi. Lakini amang'ana ekina negento kegotoirani magega. Naende kobi gokoinyori, oyoiga oyominto church inche, oyominto marangora, baminto aba ababori babo Steve, babo Tom oyo orwete ororo, intwe na abana abamo, eward neyemo tore, korende riria tware korigia enga ng'a na omwana otagete kogonga orobere oromo tware korigia, my slogan was ng'are kobataincha nomoke. Nkobata ing'aya yaye oyominto gakorire egasi oboruku Tom, na inche mware gwancha. Omwana karagongire emiaka yaye yaikire, omwana onde oiboirwe, bagateba ng'a tiga babeke eyarare ng'ombe. Lakini yaya bagateba ng'a yaya, tiga ngo torakobwata tokobeke ribere era, chachanya kogonga, toganyerete.
Abarenge abwo ase ensemo ya mwanyagetinge nigo boigo banyare koba bakweresera okoigwana kwabo ng'a neng'encho entang'ani Yeso nyare koba ekwenekia ng'a amagenderero anyarire koba gagosoka ase ensemo yaye beno ime ase ecounty ya Kisii erio banyare koba bakwenyorera ebitoki ao ao. Rora ng'a erimsunguru riaye ngori ibe. Buna omochie we agent egabidi ng'ende gochia ororo, lakini nkanyora yaya mbuya barenge, omo agent oito ogontebia nkombori mbuya more aa, agantebia mbuya tore naende gochia na ekiana eke ki'omoerio, egabidi rende toganye gekorwe eh, tomanye gocha rende gocha etarling centre Mm. ase chikomentwa kera omonto aigwe chiaye, igo mbuya chiarenge Ehe. korwa ase ensemo yane. Amen. Omori boria orenge ase ensemo ya omonyagetengeru nonyara koba okoreterwa, naboigo okonyara koba kwenekeria abanto b'ense ime y'ebienu ng'a chikwana chikonyara koba chikoba ase enchera endonge, na ase omorero chikonyara koba gokonya amagenderero y'ense ime y'ebienu. Oyo ngoribwo otari mwanyagetengeti oyomarete ane inche Gilbert. Kobi.